واہ واہ ہے اللہ بادشاہ ہے کاغذاں دی بیڑی ہے مکوڑا ملا ہے لوگ پہ چڑھدن تے مارکا ساڈی وی صلاح ہے مارکا ہی کئی بھیداں دا آجڑی اوندا نا ہا دیوا دیوا بڑا خوش باش زندگی گزرے دا پیا اوندے اللہ دے دیتے چار پوتر ہیں بڑی سونی سوڈی زندگی پیا گزرے دا ہا ہک ڈیہاڑے اللہ پاک نے رحمت دا مینہ وسایا تے اللہ پاک نے ایکو ہک چنا جیا پتر عطا کیتا این اوندا نام بدر منیر رکھا اون رات قدرت علی طرفوں اون وستی دے وچ نجومی آئے بیٹھے ہیں تے دیوے نے خوشی دے وچ ہک گالھ کیتی کہ بھئی میں آپݨے ایں پتر بدر منیر دی شادی میں کریساں بادشاہ وقت دی جیڑھی دھی ہے نا کمر بانو اوندے نال اون نجومیاں کو آکھیا حساب کرو نجومیاں نے حساب کیتا انہاں آکھیا بادشاہ دے گھر ایں پرنیچنا ہے اے وڈا بختاں آلا بال ہے ایں مصیبتیں وڈیاں ڈیکھنی ہن تے ایں عروج ہی وڈا ڈیکھنا ہے ایں بادشاہ بننا ہے ایں بھیڈاں شیڈاں کونی چراونیاں مارکا گال آئی کھنڈ گئی ابے دی لمے لمے دی ابے ڳالھ ٹردی ٹردی بادشاہ دے تخت دے نال ونڄ ٹکرائی کہ بادشاہ سلامت ہک آجڑی ہے ویݙاں دا ݙیوا اوندا ناں ہے اوندا پتر ہے او ڄمئے تے نجومیاں اونکوں آکھئے کہ ایندی شادی تیݙی دھی قمر بانو دے نال تھیسی۔ بادشاہ بڑا پریشان تھی گیا وہمی مزاج لوگ ہوندے نوں آکے اے نہ ہووے کہ ایں میں تھی ونجے اوں آکے ہووے نہیں تاں کہیں تراویں ایں پتر توں جان چھڑاواں ایندا ٹیموں ٹھپاں اوں لباس چا وٹایا لباس وٹا کے چھیڑو دے کول آجڑی دے کول آکے بہہ گیا اوں آکھیا اے بھلا او وی احسان لا بے اولاد ہاں اللہ تے ڈتا ہویا سب کچھ اے لیکن پتر دی نعمت توں محروم ہاں اوں آکھیا تے میں کیا کراں اوں آکھیا ایہو پتر میکوں ڈے چا میں ایکوں پڑھائیساں ایکوں پلیساں ایکوں پسیساں جیہڑے ویلے جوان تھی ویسی ایندی سوہنی بنری گھر گھناساں میڈی حسرت مٹ ویسی اے میڈی دلی خواہش اے ݙیوا کوئی تھوڑا جیہا نرم گوشہ رکھدا ہا بادشاہ واسطے ݙیوے دی ذال تاں وگڑ ڳئی اوں آکھیا میں اپݨے ہاں دی کڑومبل کڈھ کے چا ݙیواں میں تاں بادشاہ کوں پتر نہ ݙیندی خیر سئیں بادشاہ ای پلتھی مار کے ٻہہ تھیا اڄ نہ منا کل نہ منا پرسوں اے من ڳئے۔ بادشاہ پتر گھنݨ اچ کامیاب تھی ڳیا۔ ایں بدن منیر کوں چایا۔ ایندے دل دے وچ، دماغ دے وچ فطور ہا۔ ایہ ایکوں مارݨا چاہندا ہا۔ ایں ہک صندوق تیار کروایا۔ صندوق دے وچ ایں ٻال کوں پاتا۔ پاک رنگ ایں ایں صندوق بند کیتی۔ ایں دریا برد کر ݙتی۔ اوں آکھیا نہ ہوسی نہ سر اچ درد پوسی۔ ونج کوں بلائیں کھاسن۔ مارکا ہک بالی آئی مالی باغ کو پانی لائی کھڑا ہا تقدیر صندوق کو لڑیندی لڑیندی گھن آئی کتھاں اوئیں مالی کول مالی نے صندوق نپی ڈیکھے تاں کھولے تاں چنا جیا وچھو اے قدرت خدا دی آئی کہ مالی دی اپنی اولاد کونہ ہئی

ایکوں ہک انتہائی خوبصورت ویہاں سالاں دا نوجوان ملا۔ بڑی عزت احترام نال ملا۔ ایندی بڑی سیوا خدمت کیتس۔ کجھ دیر دے بعد ایندا پیو مالی آ گیا۔ بادشاہ اوندے کول پچھا کہ تیڈی تاں اولاد ہئی کونا اے پتر کتھوں گھدئی۔ اوں آکھیا اللہ سئیں دی دین اے۔ دریا اچوں ڈتا سی۔ اوں آکھیا دریا اچوں کیویں پتر ملدن۔ اوں آکھیا او صندوق نی پئی ایندے وچ لڑدا آندا ہا میں نپا ء میں پالا ء میڈی زندگی دی حسرت پوری تھی گئی ء بادشاہ صندوق سنجاݨ گھدی مر گا بادشاہ دے دماغ دے وچ فورا فطور آ گیا اوں آکھیا پتر تو اوہو ء تاں ہنڑ کے کراں جی اوں آکھیا جی ایکوں مارنا تاں ہے بائی عالمین ایکوں ختم تاں کرنا ہی کرنا ء۔ اوں ہک رکا لکھا رکا لکھ کے اوں بادشاہ کو آکھا کہ میکوں با باغ دا ماحول پسند آگے میں باغ اچ مہینہ ڈیڈھ رہساں اے رکا جیڑھا نا مری ملکہ کوں ڈے آوے تیرا پوتر اوں آکھیا میرا نوکر پوتر بانہیں پوتر ویندا پے ایں رکا چا ڈتا مارکا بدر منیر چا کے ٹر پیا اگو آوے جنگل بیابان جھر ہک سنجی نگری دے وچ آئے پیاس توں مجبور بکھ ڈاڈھا مجبور کیتس وسوں تاڑس تاں ہک کلی ملی اتھاں آ کے السلام علیکم کیتس ہک بڈھڑی کھڑی آئی اوں آکھیا بچڑا میڈے پوترین چور ہنڑیں چوری توں بال آسن تیں کوں مار گھتیسن۔ توں مہربانی کر اگوں تے نکل ونج ماں کے اماں گال سنڑ۔ اگوں موت اے پچھاں ونجنڑیں ای موت اے اے گال اے اے قصہ اے اے کہانی اے۔ بڈھڑی کوں ترس آ گیا۔ اونہی کوں سمایا چا ٹکر کھوایوس۔ ادھی رات کوں ایندے پتر چوری کر کے ولے۔

اے جیڑھا بندہ خط گھن کے آندا پے، جیڑھے ویلے تیری بارگاہ اچ پہنچے، جلاد کوں سڈ کے ایندا سر قلم کرا چھوڑیں، اے میڈا بہت بڑا دشمن اے۔ انہاں جناب چور ہین، انہاں دے دل دے وچ اللہ پاک نے محبت پا ڈتی بدر منیر دی، انہاں خط دی تحریر بدل ڈتی، انہاں لکھا کہ جیڑھے ویلے اے بندہ خط گھن کے تیڈے کول پہنچے، فورا توں پہلے قاضی کوں سد کے بدن منیر تے قمر بانو دی آپس اچ شادی کر ڈیندے۔ سویرے ڈینھ تھیا خط چا کے باشزادی دے محل اچ پہنچ گیا۔ السلام علیکم وعلیکم السلام اے بادشاہ دے خط ڈتے۔ خط کھولا خط پڑھا شاہی مہر ڈٹھی فورا حکم تھیا قاضی کوں سد آؤ قاضی آ گیا۔ قمر بانو تے بدر منیر دا نکاح تھی گیا۔ انہاں کوں علیحدہ محل مل گیا۔ ایہ زندگی گزارݨ پئے گئے۔ مہینے بعد بادشاہ وی آ گیا۔ جیڑھے ویلے بادشاہ آیا تے آن کے انہاں ݙٹھوس تاں اوں خط ݙکھایا۔ اوں آکھے قمر بانو تے ایندی میں بدر منیر دی شادی کر ݙتی ہے۔ اوں آکھے تیکوں کئیں خط ایہ ݙتا ہے؟ اوں آکھے جناب دا خط ہے پڑھو ایہ سرکاری مہر پڑھو۔